Mwana ndahũragwo ithe arĩ ho. Thimo ĩno nayo no tũmĩhananie na thimo ĩngĩ yugaga atĩrĩrĩ, ruo rwa mwana ũrĩa ũrũĩ no mũciari. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ũrahũra mwana ithe arĩ ho, ruo rũrĩa mwana ũcio egũkorwo akĩigua ona ithe onake atarĩ mũhũre egũkorwo akĩũigua o ũrĩa mwana wake araũigua. Mwana ndetagia ithe nyama. Ithe wa mwana ona mwana atangĩmũhe, atangĩmũhoya nyama nĩoĩ. nĩ abatiĩ kũmũhe. Koguo to nginyagia mwana etie ithe nĩgetha ithe amenye mwana nĩ ekwendaga. Koguo thimũ ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, ithe wa mwana nĩ mũndũ wĩna ũigĩrĩrĩki mũnene na to nginyagia erwo mwana nĩ arenda gĩkĩ kana kĩrĩa, nĩ tondũ nĩ oĩ tondũ nĩ mwana wake. Mwana wĩ kĩo ndagaga mũthambia. Ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, mwana wothe wĩ kĩo nĩ akoragwo akĩgucĩrĩria maitho ma andũ aingĩ na nĩ akoragwo akĩendeka mũno. ona thĩinĩ wa rũrĩrĩ-inĩ nĩ tondũ nĩ aronania nĩ mwana wĩ kĩo na nĩ mũndũ ũngĩhota kũgucĩrĩria maũndũ manene mũno na ũndũ wa kĩo kĩu gĩake. Na nĩkĩo wonaga ona hĩndĩ ĩrĩa twakinyĩrwo nĩ hĩndĩ ya gũthurana na gwetha atongoria, nĩ twethaga andũ arĩa maroneka ta mena kĩo, na andũ arĩa ma maũndũ maragucĩrĩria andũ koguo mwana wĩ kĩo ndagaga mũthambia mwana ũrĩ mũreri ndatangaga maĩ imwe ĩno nayo ĩratũruta atĩrĩrĩ mwana wothe ũreretwo na ũigĩrĩrĩki Mwana wothe ũreretwo nĩ mũciari wĩna wendo. Mwana wothe ũbundithĩtio kana ũrutĩtwo mĩtugo mĩega thĩiniĩ wa mũtũrĩre, mwana ũcio ndũngĩkora atangĩkorwo nĩ gwĩte. ndũngĩkora mwana ũcio agĩka maũndũ moru nĩ tondũ mwana ũcio nĩ arutĩtwo na nĩ tondũ mwana ũcio nĩ areretwo na njĩra ya kũrorwo mũno na kuonererio njĩra na gũtarwo. Mwana wa ndigwa nĩwe ũĩ kwĩrera. tondũ wa gũgĩkorwo ndarĩ na aciari a kũmũruta na kũmuonereria na kũmwĩra. Ũguo ũgakora mwana ũcio maũndũ maingĩ nĩwe wĩmenyagĩra, na mwana ũcio agakorwo nĩagereire maũndũ maritũ. ma mũtũrĩre. Na mahinda maingĩ nĩ ũkoraga ciana icio thĩiniĩ wa mũtũrĩre nĩ icokaga igakorwo i ciana igũthiĩ na mbere mũno, ona igakĩra iria cianakorwo ciĩna aciari. Nĩ tondũ nacio nĩ ciũhĩgaga mũno nĩ ũndũ wa kũgerera maũndũ maritũ na mathĩna maingĩ. Mwana wa ngarĩ. akunyaga ta nyina. Ciugo ici no tũcihiananie na ciugo ingĩ ciugaga atĩrĩrĩ, mwana na ithe nĩ mahanaine, mwana o ũrĩa wamũbundithia kana wamũruta, ũmũrutaga maũndũ marĩa ũĩ wĩ ta mũciari wake. Angĩkorwo wĩ mũndũ wĩna ũmĩrĩru ũmũrutaga kũgĩa na ũmĩrĩru. Angĩkorwo wĩ mũndũ wĩna ũgĩ wa gĩthemba nĩũkũruta mwana ũcio waku ũgĩ ũrĩa wĩnaguo. Na hĩndĩ ĩrĩa agakorwo agĩka maũndũ make thĩiniĩ wa mũtũrĩre hĩndĩ ĩrĩa agakorwo e mũndũ mũgima rĩ, nĩgũkonekaga nĩ harĩ na maũndũ mangĩ arutĩte kũrĩ mũciari wake. Mwana wa rwendo. arĩaga nyina na ithe. Nĩ kũrĩ na ciana ciĩho ikoragwo ireretwo na kuonio wendo mũingĩ makĩria, na ũgakora aciari maronia mwana ũcio wendo mũkĩru, wendo mũnene gũkĩra ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩonia mwana. Mwana ũyũ nake nĩ ũndũ wa kuonio... wendo mũkĩru athiaga nake agatuĩka mwana wa hiana ta mwana wa tonio na akaga mĩtugo thĩinĩ wa mũtũrĩre na agakorwo andũ arĩa arĩcoka gũconorithia no aciari ake o acio mamuonirie wendo mũkĩru. Tondũ nĩ ũgũkora mwana rĩngĩ ona nĩ ũgũka wĩrwo nĩ ekire ũndũ mũna na mũna, no ũgakanĩra mwena ũcio nĩ ũndũ wa kũmwenda mũno, ũkauga ndangĩka na ndangiuga. Koguo o ũrĩa ũrathiĩ ũkĩmũkanagĩra na ũkĩmũtũnagia, mũico-inĩ nĩ agakũrehera gĩconoko. Mwana wa thahu. ndatigaga kĩrĩro. Ĩno nayo ĩratwĩra atĩrĩrĩ, ũngĩtuĩka mũndũ wa gwĩka maũndũ moru, na ũtuĩke mũndũ wa gwĩka maũndũ ma gwĩthahia thĩiniĩ wa mũtũrĩre, nawe hatirĩ hĩndĩ kĩrĩro gĩgakweherera, nĩ tondũ maũndũ mau moru wĩkĩte. kana maũndũ mau ma thahu wĩigĩrĩire, macio nĩ marĩkũrehagĩra kĩeha kĩingĩ na maithori maingĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre. Mwana wĩna ithe ndanyuaga muma.